Inspiréiert Iech fir Är 4 Maueren am Showroom bei Rinnen zu Clierf. Hei gitt Dir gäre beroden. Kuckt op rinnen-clervaux.com, och sonndes nomëttes op.
Den rtl Journal mat haut dësen Haaptiwwerschrëften, Et ass Zäit fir sozial staark Gemengen. Mat deem Slogan zéien d'Sozialisten an d'Gemengewalen. D'Biergerbedeelegung wier wichteg, dofir och d'Walrecht ab 16 Joer. De Weltraumsecteur zu Lëtzebuerg, Enn achtzeger Jore mat der SES lancéiert, fir no der Stolkris d'Wirtschaft ze diversifiéieren. Haut sinn eng 70 Betriber an dësem Beräich aktiv. An zeg ukrainesch Flüchtlingen hu sech haut zu Veiane getraff, fir sech drun z'erënneren, wéi si virun engem Jor an d'Land koumen. Den Témoignage elo gläich. Gudden Owend am Journal. Et ass Zäit fir staark sozial Gemengen. Mat deem Slogan geet d'LSAP also an d'Gemengewalen, déi a genee dräi Méint sinn. 19 sozialistesch Buergermeeschteren an 29 Schäffen ginn et den Ament. Fir d'Sozialisten ass et un der Zäit, datt méi Schäfferéit rout ginn. Dat giff dem Land gutt doen, huet et de Moien um uerdentlechen Nationalkongress vun der Partei geheescht. E Kongress, deen an engem ongewinnten, awer confortabele Kader ofgehale gouf, Lynn Cruchten.
Grousse Kino mat staarke Messagen, dat war et wat d'LSAP-Parteipresidenten hire Memberen en vue vum haitegen Nationalkongress am Kinepolis um Kierchbierg versprach haten. D'Partei hätt sech moderniséiert a gutt 400 Leit iwwer dat lescht Joer bäikritt, dorënner vill Jonker. D'LSAP géif Politik mat de Leit a fir d'Leit maachen. Dofir brauche mär, léif Komerodinnen a Komeroden, net ze soen, wéi aner Parteien dat elo maachen, se wären, No bei dir. Léif Komeroden a Komeroden, mär si matzen dran, mär sinn an der Proximitéit. Et wier deene Jonken hir Welt, déi haut definéiert géif. Dofir wëll d'LSAP d'Jugend méi mat abannen an d'Walrecht op 16 Joer erofsetzen. Weider setzt ee sech fir eng Steierreform an, grad ewéi eng Aarbechtszäitverkierzung an d'Erhale vum Index. En Thema, bei deem onausgeschwat de Luc Frieden kritiséiert gouf, dee seng Partei nees nei entdeckt hätt. Eent ass jiddefalls sécher, Mir sinn an de leschte Joren, wéi d'Krisen zu Lëtzebuerg richteg schlëmm waren, ganz gutt eens ginn, ouni e Krisemanager vu virgëschter, deem säi Spuerbudget 2013 sou formidabel war, datt seng eege Fraktioun en net gedro huet, deen an engems Mindestloun an d'Tripartite a Fro gestallt huet. Op esou ee Krisemanager verzichte mer ganz gär. D'LSAP war, ass a bleift déi dreiwend Kraaft am Land, sou de Message am Kinossall, an deem iwwer 560 Parteimemberen nogelauschtert hunn. Et ass net egal, wien an der Regierung ass, an et ass och net egal, ween d'Soen am Interieur huet. Et ass wichteg, dass mer Leit hunn, déi op der Säit vun de Gemenge stinn, déi ganz genau wëssen, wou d'Besoine vun de Gemenge sinn, An eben och drop oppassen, wann neier Gesetzer kommen, wat den Impakt op de Gemengesecteur ass. An et wier och net egal, ween an de Gemengen d'Soen hätt. Unanime gouf haut de Kader-Wahlprogramm en vue vum eelefte Juni ugeholl, fir eng méi staark sozial Demokratie. Gesondheet a Logement, dat sollen an Zukunft Grondrechter sinn, déi net méi zur Debatt stinn, déi eng Selbstverständlechkeet sinn. A wa mer dann no vir kucken, jo, da gëtt et Saachen, déi wëlle mer eis erhalen, mee et gëtt sécherlech och. Domänen, an deene mer wëlle besser ginn. Mir wëllen net, dass mer e Land sinn, wou schaffend Leit am Office social sinn. Dat soll déi absolut Exceptioun sinn. Et soll ee mat deem, wat ee fir seng Aarbecht kritt, kënnen dezent liewen. Dat ass elementar an dat ass eppes, wou mer eis schonn ëmmer dofir asetzen. D'LSAP stéing dofir, dass Fräiheet a Gerechtegkeet gelieften Alldag ginn. Dofir géif ee sech als Ekipp asetzen. Nëmmen zesumme géif een et fäerdeg bréngen, och z'iwwerzeegen.
D'SES war deemools wéi eng Start-Up. Dee Verglach huet de Ferd Kayser, strategesche Beroder vun der Direktioun vum Satellittenopérateur, de Mëtteg an der Radioemissioun Background gemaach, wou de Lëtzebuerger Space-Secteur am Mëttelpunkt stoung. E weideren Invité war de Marc Serres, Direkter vun der Lëtzebuerger Weltraumagence. Eng vun de Conclusiounen, Jeannot Ries, D'Presenz am Secteur huet eisem Land méi Visibilitéit verschaf.
Dezember 1988, Pionéiergeescht, ma och grousse Risiko fir eng ganz Regierung, gi schliisslech belount, Lëtzebuerg, deemools 365.000 Awunner, mécht éischt Schrëtt am Weltall, den Astra 1A gëtt lancéiert. Kënnt man 30 Joer méi spéit, hu mer 50 geostationär Satellitten, entretemps och 22 MEO, Medium Earth Orbit, Satellitten. Mir stralen iwwer 8.300 Televisiounschaînen weltwäit aus a mir liwweren Internet per Satellit an Fligeren, an Schëffert, Croisièresschëffer. Eng Zäitspaan, bannen där zwar keen Astronaut méi um Mound gelant ass, eng Welt ouni Satellittekommunikatioun, kann een sech net méi virstellen, bis, Aktualitéit gebonnen, op d'Schluechtfelder vum Krich an der Ukrain, wou ukrainesch Zaldoten op Tablets zeréckgräifen. déi en d'Méiglechkeet ginn, souzesoen en temps réel ganz präzis Informatiounen ze hunn iwwert déi russesch Positiounen. An dat si Programmen, déi kommen aus Amerika, An déi gi gespeist iwwer Donnéeën, déi vun den Observatiounssatellitte kommen, mee déi ginn och gespeist vu pro-ukrainesche Bierger. Iwwer Joerzéngt woren d'Aktivitéite vun der SAS synonym mat der Iwwerdroung vun Televisiounsprogrammer. An Tëschenzäit ass den Tabu gefall. Mat der neister Generatioun u sougenannten M-Power-Satellitte wäert d'Aktivitéit ëmmer méi eriwwer an den Déngscht vu Regierungen, vum Militär goen. D'SES ass als weltwäite Leader am Geschäft mat Satellitten kloer d'Aushängeschëld. Ma Lëtzebuerg am Weltall, dat ass an Tëschenzäit kloer méi wéi just ee Schwéiergewiicht. Dobäi koume mat der Zäit eng 70 Entreprisen. Mir hunn do ee Secteur, deen der gesamter Ekonomie sollt hëllefen, sech ze diversifizéieren, mee selwer ass en och diversifizéiert. An do ginn et eng ganz Rei Kategorië vu Firmen. Ech géing soen, op enger Säit fänke mer u mat deenen, déi wierklech eppes entwéckelen, wat flitt, also wat dann ronderëm d'Äerd dréint. Dat si Stécker vu Satellitten. Mir hu souguer eng Firma, déi ganz Satellitten zu Lëtzebuerg baut. Am Joer vum fënnefte Gebuertsdag wënsche sech déi Responsabel vun der Luxembourg Space Agency, méi jonk Residenten fir d'Beruffer an hirem Secteur begeeschteren ze kënnen. Dofir ënner anerem d'Initiativ Astronaut fir en Dag oder och d'Journée Porte Ouverte, déi sech iwwer d'ganz Joer zéien.
Zanter dem russeschen Ugrëffskrich op d'Ukrain hunn Millioune Mënschen d'Land, hir Heemecht verlooss. Eng 5.000 vun hinnen hu Schutz zu Lëtzebuerg gesicht. Zu Veianen gouf haut un deen Dag uganks Mäerz zejoert zréck geduecht, wou 60 Ukrainer an der Jugendherberg e provisorescht Doheem fonnt haten. Ënner hinnen d'Anastasia Andrejkiw. Déi 16 Joer jonk Fra huet dem Christoph Hoschar iwwer hir Flucht op Lëtzebuerg An dat neit Liewen hei erzielt.
Fir d'Anastasia, hei riets am Bild, an hir Mamm, d'Mariana, ass Veianen zanter engem Joer déi nei Heemecht. Vu Polen aus goung et mam Bus op Lëtzebuerg. Mat dobäi waren d'Gesëschter vu 4 a 6 Joer, de Papp an eng Wallis. Zejoert den 8 Mäerz koumen si am Touristestiedchen un. J'habitais à Ternopil, je me rappelle exactement le jour que j'ai quitté l'Ukraine.

Si waren déi éischten ukrainesch Leit hei zu Veianen. Dem Anastasia säi Bopa lieft nach an der Ukrain. De Mann huet 78 Joer a wëll d'Land net verloossen. Säi Meedchen, dem Anastasia hir Mamm, mécht sech vill Suergen.
Ech sinn traureg. Ech biedele mäi Papp all Kéiers un, op Lëtzebuerg ze kommen, Mee hie wëll net fort. Seng Fra ass virun zwee Joer gestuerwen an hie wëll si net alleng an der Ukrain loossen.
J'ai envoyé mon téléphone à mon grand-père qu'il aurait nos contacts avec le WhatsApp avec la caméra qu'on pourrait le voir donc ça va. Eng Nuet an een Dag ware si mam Bus ënnerwee fir bis op Lëtzebuerg. Mëttlerweil lieft d'Anastasia mat hirer Famill an aneren ukrainesche Familljen zu Dikrech an der Cité militaire.

Parfois des sucreries à des enfants, on a fait beaucoup des fêtes ici, on est allé à cinéma, cirque. Den 9 9 Mäerz 2022 sen ech 3 Leit begeent beim Spaziergang mat den Hënn, déi en Sprooch geschwat han, déi ech eigentlech net kannt han, an déi sech du gesot han, si wieren Ukrainer, si wieren hei an der Herberg, an et wier der nur en Dosen do, an den Dag dono kim nur e Bus mat 50 Leit. Oh mei, hun ech gesot, wéi ass dat, da feelt eech néiss, braucht der néiss? O dach, mir hu just dat, wat mer om léif hunn, hu se mir zur Äntwert ginn. D'Anastasia an hir Mamm si frou, hei zu Lëtzebuerg an Fräiheet an Fridde liewen ze kënnen. Vun de Veiane Leit gouwen si mat oppenen Äerm opgeholl. Dofir ass d'ukrainesch Famill hinnen éiweg dankbar.
Et war haut den siwenten Aktiounsdag a Frankräich géint déi geplangte Pensiounsreform am Land, wou jo de Pensiounsalter vun aktuell 62 op 64 Joer soll eropgesat ginn. An och deen nächste landeswäite Streik a Protestdag ass scho fir e Mëttwoch ugesat. De Petz Bartz huet weider Auslandsnoriichte fir eis.
D'Katholicken an Däitschland sinn am Ëmbroch. D'Kierch fënnt nei Weeër vun der Toleranz, déi awer den Ament vum Vatikan an där Form nach net akzeptéiert sinn. Dat geet aus dräi Deeg Konferenz zu Frankfurt ervir. Jetzt kommen queere Paare, die sich lieben und Menschen, die sie im Namen der Kirche segnen, aus der Grauzone des Verbotenen

Baussent dem Konferenzzenter hate sech d'Géigner vu Reforme vun der kathoulescher Kierch zesummefonnt, fir d'Ambitiounen op Erneierung auszebremsen. No senger Kritik un der rassistescher Immigratiounspolitik vun der brittescher Regierung hat d'BBC de Kommentator Gary Lineker vun der Antenn geholl. Aus Solidaritéit hu mëttlerweil eng ganz Rei vu Mataarbechter hir Aarbecht néiergeluecht a verschidde Veräiner refuséieren der BBC nach Interviewen ze ginn, soudass dëse Weekend kee Sportsprogramm zesummegestallt ka ginn. Aus de Reie vun der Oppositioun wiisst mëttlerweil den Drock op de CEO vun der BBC, iwwert där ëmstriddener Lineker-Decisioun zeréckzetrieden. Nodeems viru bal zwou Wochen 73 Flüchtlingen a Migrante virun der Côte vu Kalabrien ëm d'Liewe koumen, huet déi italieenesch Garde-Côte eng Rettungsaktioun an d'Weeër geluecht, Fir Leit ze retten, déi an de Grenzgewässer a Séinout gerode sinn. Iwwer 1.300 konnten der bis well a Sécherheet bruecht ginn. Am US-Staat Iowa test de Ron DeSantis, de Gouverneur vu Florida, wéi en ukéim bei de republikanesche Wieler als Presidentschaftskandidat. Observateuren erwaarden, datt den DeSantis am Fréijoer offiziell seng Kandidatur plangt bekannt ze ginn, Sondagen no. wier en ee vun de Favoritten d'Nominatioun vun der Partei ze gewannen.
Mir komme bei de Sport. Dëse Weekend organiséiert de Swimming Lëtzebuerg an der Coque dee 54. CIJ Meeting. Eng international renomméiert Competitioun, déi Jonken ënner 20 Joer virbehal ass an déi och als Qualifikatioun fir d'Schwammweltmeeschterschaften am Juli am japanesche Fukuoka gëllt. En interessante Meeting, bei deem sech eis jonk Schwëmmer u staarker internationaler Konkurrenz kënne moossen. De Bernd Thill war de Mëtteg kucken.
An der 50 järege Geschicht vum Zich Meet si schonn eng ganz Rei auslännesch Schwëmmer defiléiert, déi eng Zäitchen duerno op der internationaler Bün ganz uewe stoungen. Den Organisateur, de Swimming, de gréisste Veräi vu Lëtzebuerg, konnt den Niveau am Verglach zum vergaangene Joer e Krack no uewe schrauwen. Ech mengen den Grond ass och well mer en Qualifying Event sinn vu Fukuoka, déi Weltmeisterschaft disen Summer. Dat heescht mir sinn ganz zefridden. Mir hunn eng Rëtsch Athleten net kënnen opholen einfach well mir den Cut off maachen einfach iwwer d'Leeschtung fir ze kucken wéi mir déi Coursen organiséieren. Verschiddener vun eise jonke Schwëmmer a Schwëmmerinnen hu vun der internationaler Konkurrenz profitéiert, fir si eng Podiumsplaz oder an d'Qualifikatioun fir eng international Kompetitioun z'erkämpfen. Ugefaange beim Finn Kemp, zwou perséinlech Beschtzäiten um 50 an 100 Meter Brass, déi véiert europäesch Juniorszäit fir dës Saison op de 50 Meter Brass an eng éischt Plaz um 100 Meter Brass an d'Qualifikatioun fir d'Juniors-Europa a Weltmeeschterschaft. E schéine Bilan. D'Qualifikatioune ginn definitiv Motivatioun. Et ass schéin, wann een op nei Plaze ka reesen, fir Courssen do ze schwammen an eben och nei Kulture kann entdecken oder vill nei Leit kenneléiert, Frënn maachen an eben och da schnell schwammen. Den Albert Chaussard gouf Drëtten a senger Alterskategorie op den 100 Meter Brass a qualifizéiert sech fir den European Youth Olympic Festival. Et gëtt richteg Motivatioun. Richteg vill Motivatioun, well mer vill manner Stress hunn, och um Stage, an mir wëssen, dass den Zil schonn gepackt ass an aner Ziler sech setze kann. Souwuel d'Lilo Reinisch wéi och d'Lou Jaminet haten et bis an d'Finall vum 400 Meter Crawl Open gepackt an d'Lou Jaminet gouf do souguer dat Drëtt. Muer geet et da viru mam Sis Schmid.
De leschte Weekend war den Ufank vum klenge Museksfestival Musek am Sirdall. Et ass schonn déi 34. Editioun an d'Traditioun seet, datt och Lëtzebuerger Museker zu Éiere kommen. De Régis Thill war zu Nidderaanwen am Kulturhaus an huet eng ongewinnte Konstellatioun vun zwee Instrumenter erlieft.
Kiasma, sou nennt sech den Duo mam Lëtzebuerger Frin Wolter a mam Belsch Pierre Fontenelle, deen awer zu Lëtzebuerg wunnt. En Akkordeon verbënnt een net spontan mat engem Violoncello, mee wann ee se zesummen héiert, da mierkt ee wéi komplementär se sinn. De Frin Wolter, dee säin Akkordeon selwer virtuos beherrscht, wollt e Schratt méi wäit goen an onbedéngt eng Klangerweiderung mat engem Violoncello hunn. Säitdeem ech d'Iddi hat, hunn ech, mengen ech, fënnef Joer laang gesicht no engem Cellist, warscheinlech sechs, siwe verschidden Cellisten probéiert, iert ech de richtege fonnt hunn. A jo, säitdeem, mam Pierre hu mer eis direkt verstanen, perséinlech och, a mir haten ebe ganz vill Iddien, wou mer, wou mer fonnt hunn, dass dat eiser, eiser musikalescher Personalitéit entsprécht. De Violoncello ass en Instrument, wat vu sengem Klang hier eng Tendenz huet ze dominéieren. Fir de Pierre deemno keng liicht Aufgab.

Den Duo Kiasma hat e Programm zesumme gestallt, vu Klassik bis Filmmusek an domat konnten si de Public iwwerzeegen. Déi Stonn war séier ze séier eriwwer. De Frin an de Pierre hunn natierlech jiddwereen eng eege Karriär als Profimuseker, mee den Duo wëllt sech net opginn als Duo. Am Summer ass eng Tournée op Taiwan virgesinn.
Dat war de Journal op dësem Samschdeg. Wéi et no engem Dag wiederbedingter Paus am Tour Paris-Nice haut weidergaangen ass, dat gitt der elo direkt gewuer. Duerno dann den Ausbléck op déi nei Kinosfilmer an d'Meteo. Iech en agreabelen Owend, Äddi a wann der wëllt, bis muer.
Well d'Hausrenovéiere schonn deier genuch ass, kritt Dir bis zu 100 Euro Reduktiounen op Äert Buedzëmmer bei all Tranche vun 1.000 Euro geschenkt. X2O, Vill méi fir Äert Buedzëmmer!

Duerch eng gutt zweet Hallschent huet RB Leipzig sech en 'Eent, Eent' géint Manchester City erkämpft, ma doheem sinn d'Englänner en Dënschdeg klore Favorit. Liverpool war géint de Real mat zwee Fënnef ënnergaangen. Packen si e Mëttwoch nach d'Sensatioun an der spuenescher Haaptstad? D'Aachtelsfinalle vun der UEFA Champions League, dënschdes a mëttwochs vu véierel fir néng un, live op rtl Zwee.
Dës Matcher ginn iech presentéiert vun Oppo a Mastercard, den offiziellen UEFA Champions League Sponsoren.